Şu ene-ataň göwni ogulda gyzda, ogul-gyzyň göwni dag bilen düzde. Ine, aýdylmadyk zat ýok. Heý, bulam beýle. Ýok, laý, bar senden. Bar senden. Sen bir dogumlaýan bolandygyňda, şol agtyklar gelip durmaly. Toba, toba, men näme etdim? Tobaňam bilemok, obaňam. Beh, bular-aý, gelmejek bolup, şu oba her hil bahana tapýarlar-aý. Häý, bolýa daýank diýenim men. Şu zatlara hiç düşünip bilemok men. Hany gel, çaýyňam taýýar boldy. Gel. Eý! Waý, waý, waý, waý, waý. Eý, dyzym-eý! Näme boldy? Waý, dyzym, dyzym, dyzym. Näme? Deýdim. Deýdim. Deýdim, deýdim. Häzir özünde ogluňa jaň et. Gelsin. He. Hakan deý. Ýykylyp aýagyny güp ýaly çişiripdir. Toba, toba. Men-ä ýalan sözläp jaň edibiljek. Ýalan sözlejek gal onda. Jaňam etjek ýaly-ä. Özüm jaň ederin. Özüm jaň edäýerin häzir. Etmeseň etmesen. Alýo. Kaka. Ýaňy ara kesildi öýdýän. Hawa indi men-ä ýykyldym. Aýagymam güpbäl çiş. Indi mallara-da seredip bilemok, asla galyp bilemok. Wah-eý, kaka, ol lukmana zada görkezmeli ekeniň-dä aýagyňy. Zork, zork, zork edip agyrýar, oglum. Ine, demem birhili suwrady. Zordan arýan, oglum, demem. Bor, kaka, men häzir barýan. Guwanç, sen bar-a, başga bir duýdura-da, men oba gitmesem bolanok, kakam ýykylypdyr. Näme? Kakam ýykylypdyr, men gitmesem bolanok, duýdurawor. Bolýar, bolýar, Meret.

Salowmaleýkim eje. Nebet geldiň mübala. Gowy, gowmy? Saglygyň otyrmy soňat? Ýagşy, özüňem sagaman geldiňmi? Şükür eje, şükür. Bolýa. Gowmy saglyklaryňyzam? Ýagşy, ýagşy. Han çagalar Sülgün gelmedimi? Ýok, gelmedi. Men ýene on günden dynç alşa çykýan. Şonda arkaýyn alyp gelerin nesip bolsa. Şeýlemi? Bu kakam ýerde, kakam jaň etdi, aýagymy agartdym diýdimi, näme? Kakaňmy? Hawa. Kakaň neme o? Hana kakaň? Hany? Hany?

Waý diýdim, eý waý waý. Şäher alyp giden seni, aňyrda bu. Dur dur dur, o nämäň şäheri? Ýo ýo ýo oglum, men bu maşynyňda bara bir leňk leňk edip bu şähere çydamaýan oglum. Sen iň bolsa maňa birazjyk kömek et han ýöre mana, hany azajyk, hany, bolan, hany, aý, aý, aý, ýo boljak ýaly, ýo bol, diýemmi men bu syýara men. Demme Musýa oglum sen, bolmasa öz işiň bilen bolubersene. Kaka, diňle meni, men seni bu ýagdaýyňda goýup gidibilmen-ä. Bolsa, şähere alyp gideýin, lukmany elinjek özüm görkezeýin diýýän. Ýok oglum, lukman diýme, lukman diýme, bir bolýan zat-da, öňem şuny ýaly boldy. Onam bir ýumurtgajyk ýapdym, ony aýyrlaýdy oglum. Sen öz işiň bilen boluber oglum. Onda seret, kakany, Guwanç jany getirdim ýanyňa. Getirdiň dämi? Hawa, men indi Nesip bolsa ýene on günden dynç alşa çykýan. Hä, bolýa. Şonda arkaýyn gelerin. Hä, bolýa oglum, bol. Onda men gidiberjek. Arkaýyn gidiber, arkaýyn git oglum, arkaýyn git. Sag bol. Bolýa, bolýa, sag aman bar oglum. Sag bol, sag bol oglum. Salam aýt çagalara-da. Waý, waý, waý. Waý, waý. Waý, waý. Eje, men-ä ýöredim. Sag oturyň.

Ýörite uly adamlar şähere gidýär diýsene. Meň aýagym, meň aýagym zork, zork, zork edip agyrýar ahyryn. Guwançjan geldi. Agtygym geldi. Boldy maňa başga zat gerek däl. Guwançjan, agtygym geldi.